Maswera sei maswera sei mhuri yeZimbabwe tauya neupdate pane update iripo pane nyaya yanga ichitenderera mumastreets esocial media yacomic elder e, nekupihwa mota kwaakaita nemari yaakapihwa nani yaari kunzi akapihwa here kana kuti achada kupihwa nawikine uchivhayo saka tinomatyakairi akutukwa nenyaya yekuti kwayanzi chii Ndiye anga achimirira kuti chimukomana apuhwe mota nemari idzi but macivil servants nema tongoti macivil servants ese apa havana kana chavari kuwana masalary avo haasi kukwira but umwe munhu angoita zvinhu zvisina basa ndiye akutopiwa mota saka regai tipinde muaudio rizere kana uri wekutanga ndokumbira kuti usubscribe payoutube channel yedu thank you

eh, eh, eh, takunzwa uyu mupengo uyu mupengo uyu zina gotsi uyu unoita kunge oganingo wekunigeria uyu wemuromo unenge nguruve yakahura nembutsu tino machakaire data windi rinonzi tino machakaire kuti kwai ndakaenda kuchipatara he ndakazoenda kuchipatara ndichinoona hana yangu zvechokwadi ndakawana kuchipatara kusina mushonga asi chimiro chokuzvipatara hachina kumira zvakanaka mwana wemuroyi mwana wemuroyi guvhu rako rinenge rembwa iwe tino machakairewe uri shit yomunhu unotanga kutaura kuti kwai hee vanhu vezvipatara zvina mushonga waona situation magombe iyi haana kubuda here achi akatochewa magombe iyi magombe was kicked and beaten the manhood Achitaura kuti zvipatara were incapacitated, madzimai akabuda achizvarira pasi pemiti nhasi nekuti kwagwara ruhama gwako iwe, iwe machakairi ndopawakuti waenda. It means imi muri mugovernment just to loot and steal. Saka muri kufamba mugovernment yei musingagoni kuinda kunotarisa mainstitutions anoseva life yevanhu? Uri shit iwe, iwe tino machakairi wemuromo iwe. kushaya gotsi ungango mwana akaurwa nemunigeria sei saka muri mugovernment kuitei kunochema ruzhinji gwamai muchiti musangano wakatanga kumasero hamutozivi vanhu vekumasero vanorarama sei soko so you only wait until you've got a relative agwara kana kuti iwo agwara zvipatara zvakatumigwa manesi akaita mastrike pese maparara enyata hospital musocial platform zvirimo muchitumigwai mana tima machaka miko defender dai kakafa kahama kako uri shit newe hakuna vanhu vakabuda kwakasungiwa nemakadibhox hauna kuti hauna kuzviona iwe Hauna kuzviona herewo kuti kune vanhu vari kutambura vari kuenda muzvipatara vachishaya mushonga? Kuna chairman wezanu akabheuka akavhunika chigumo ichi mwana wake akafa wakati vakanorapiwa kupi? Vangani vanhu vamapesecuta imo vari muopposition vari kutaura kuti mushonga muna zvipatara? Isai mushonga muzvipatara, isai mushonga muzvipatara wakutaura he he handazoenda kuchipatara he ndanoona kudai guvhu rinenge moyo wembwa uri shit mazanu idiots dakuti aitira smart zvenhema zvinhu zvakanguva zvataugwa nemunhu wese hapana asingazvizivi pacovid paya vanhu vaichema hatina mushonga wanga usipo iwe tinoma chakarewe ende wakasviba nemoyo iwe nhasi ndopautarira vaita zvoenda ndikanova zvipatara zvina mushonga uri kuti vanhu vari kurapiwa kupi kumaruzevha kwese uka kusina zvipatara ndo nyaya inongoimbiwa nemunhu wese nekuchema nemunhu wese yeide matisiro mushonga muzvipatara vanhu vari kufa nekushanga mushonga muzvipatara moti tsvimbo mugotsi nerimwe data windi remusoro unenge unenge gaba rekuitira wetiri chawaitya inini kana tichiri vakuru vemayouth ava zvinogonakidza nokuti nehama dzenyu dzinofawo futi nehama dzenyu dziri kumamawo futi nokugwara eh. hapana respect vanhu takangova tazvitaura demaisa mushonga muzvipatara vakai zvipatara mobuda muchinyenamanyena mananatagwirei achiita kunge mbwa yakaruma zai Ezvi ari kusunga kutotesa kumasura achishama tata tagwire veendura unovaka chechi kwamutoko masavadhi ane nhamo yechechi kana wavakira chechi masavadhi anopinda kemwe chiri pavhiki kana vagwara vanonorapiwa kusavadha ikoko msatanyoko iwe tagwirei futi uri dusi muri matusi evanhu imimi you want to measure the minor vanhu vari kufa on daily basis munyika muna zvipatara muna maambulensi zvipatara amadeath trap wozoti wati damwa damwa zvako kumasure kunonhuwa ndobva wakutaura tikai zvipatara zvina mushonga uri sheti watino machaka here newe tagura ifu tsaki